L-ewwel li ra lil Ġesù imqajjem mill-mewt ma kienx Pietru jew wieħed mill-appostli, imma Marija ta' Magdala u n-nisa li kienu baqgħu ma' Ġesù sa ħdejn is-salib u li marru ħdejn il-qabar kmieni l-Ħadd biex jaqdu l-aħħar doveri tagħhom lejn il-ġisem mejjet. Sfortunatament għad-dixxipli, ma emmnux dak li rrakkuntawlhom in-nisa dwar il-qawmien mill-mewt tal-Imgħallem. Ġesù kellu jċanfar lill-appostli minħabba n-nuqqas ta' twemmin tagħhom u l-qalb li kienet iebsa biex taċċetta l-qawmien. Inti bħal appostli jew bħal Marija Madalena u n-nisa l-oħra. Ibes biex temmen jew tiġri ħafif lejn Ġesu. Inti ddubita għaliex ma tarax? Il-Mulej jagħmel ilu nnifsu preżenti għalina bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. U jatina d-don tal-fidi biex aħna narfuh personalment u biex nifhmu l-misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Inti temmen f'kelmtu u tfittex li tismgħu ikellmek? Temmen fil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija? Temmen li hu jkun jistennik fit-tabernakli, sieket? It-tluq u l-assenzjoni ta' Ġesù lejn is-sema kienet kemm it-tmiem kif ukoll il-bidu għad-dixxipli tiegħu. Filwaqt li kienet it-tmiem tal-preżenza fiżika ta' Ġesù mal-għeżież dixxipli tiegħu, immarkat il-bidu tal-preżenza ta' Ġesù magħhom b'mod ġdid. Ġesù wegħedhom li kien se jibqa' magħhom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Issa, bħala l-Mulej u s-Salvatur imqajjem mill-mewt u gglorifikat, tela' u qiegħed naħa tal-lemin tal-Missier fis-sema, Ġesù wiegħed li jibgħatilhom l-Ispirtu s-Santu li kien se jikkonsagrahom bil-qawwa tiegħu fil-festa ta' Pentekoste, l-istess bħalma Ġesù kien ikkonsagrat għall-ministeru tiegħu fix-Xmara Ġordan. Meta l-Mulej Ġesù telaq b'mod fiżiku minn mal-appostli ma ħallihomx imnikktin jew iddisprati. Anzi, huma kienu mimlija bil-ferħ u b'anteċipazzjoni kbira għall-miġja tal-Ispirtu s-Santu. L-aħħar kliem ta' Ġesù lill-appostli jipponta lejn il-missjoni tas-salvazzjoni tiegħu u lejn il-missjoni tagħhom li jkunu xhieda tal-mewt u l-qawmien tiegħu li bihom salvana u jxandru l-aħbar it-tajba ta' salvazzjoni lid-dinja kollha. Il-ħidma tagħhom hi li jxandru l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni mhux biss lill-poplu ta' Iżrael imma lin-nazzjonijiet kollha. L-imħabba t'Alla u d-don tas-salvazzjoni mhix biss għal ftit min-nies jew għal nazzjon wieħed biss, imma hi għan-nies tad-dinja kollha u ta' kull żmien. Hi għal dawk kollha li jaċċettawha. L-Evanġelju hu l-qawwa ta' Alla, il-qawwa li taħfer id-dnubiet. Li tfejjaq, li teħles mill-ħażen u l-oppressjoni, u li ġġedded il-ħajja. Inti temmen fil-qawwa tal-Evanġelju? Ġesù ma fdax ix-xandir tal-Evanġelju u s-sagramenti tal-fejqan u l-liberazzjoni f'idejn il-Knisja permezz tas-saċerdoti biss, imma fdah ukoll lil kull min kien ser jemmen. Ġesù imqajjem mill-mewt jagħti din il-kariga kbira lil kull membru fil-Knisja. Kull min jemmen għandu sehem minn din il-ħidma glorjuża, li jkun messaġġier tal-Bxara t-Tajba. u ambaxxatur għal Kristu, l-uniku Salvatur tad-dinja. Aħna ma tħallejniex waħedna f'din il-biċċa xogħol, għax il-Mulej innifsu jaħdem fina u permezz tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Illum aħna nesperjenzaw Pentekoste ġdid, filwaqt li l-Mulej iferra' l-ispirtu fuq il-poplu tiegħu, il-Knisja, biex iġeddidha, isaħħaha bħala l-ġisem tiegħu u biex jibniha ħalli taqdi ministeru effettiv u missjoni madwar id-dinja kollha. U inti tagħti xhieda quddiem l-oħrajn tal-ferħ tal-evanġelu? u tat-tama tal-qawmien għall-ħajja? Mulej Ġesù, permezz tad-don tal-Ispirtu s-Santu, Int imlina bi spirtu ta' tifħir u ta' ferħ li ebda prova ta' din id-dinja ma joħdulu postu. Imlina bil-ferħ tal-qawmien u għenna ngħixu ħajja ta' tifħir u ta' radd il-ħajl lejk u għall-glorja tiegħek. Għażiża Marija, Omm il-Knisja, itlob magħna għall-miġja tal-Ispirtu s-Santu, li jġedded il-Knisja, tfejjaqha, issaħħaħha u tibqa' tibgħatha biex kull wieħed u waħda minna nkunu tassew xhieda quddiem kulħadd bla distinzjoni tal-Evanġelju afdat lilna minn Ġesù Ibnek. Amen.